Ити күнүн күндү көрөөччүлэр бүгүн биһиги кэлэн ардык күннэрин көрсө ыалдьыттар кэлэн турабыт. Ол курдук биһиэхэ ыалдьыттыы кэллэ ийэ, кэргэн, урбаанньыт Евдокия Афанасьевна Афанасьевна Дунаева. Туһунун Барыта үчүгэй, саас кэллэ, Онно үөрэбит-көрөбүт, күнү кытта күн буолабыт. Тэ бүгүнтэн тугастыыбытый дүйня? Бүгүн буллаҕына мин бу билигин буолаары турар аан бастаан саас кэлбитинэн бука барагытын улууспут ыалдьыттарын олохтоохторун бука барагытын эҕэрдэлиибин. Наһаа үчүгэй ылааҥы сааскы күннэр турдулар, күммүт уһун баҕайы, күммүт ынырык чөйдөттөргө, Барыта үчүгэй баҕайы ол быыһыгар сааскы бырааһынньыкпыт хобу олохпу кэллэ, аҕыйах хонук хаалла. Онно мин былаана бу били эдэр хаһаайкаларга уопсайынан бырааһынньыкка диэн исписээн эһиэхэ диэн бэйэм туттар астарбыттан кыратык быһа тардан эһиэхэ көрдөрө келлим. Ол курдук буллаҕына оҥоруохпут. рулет филе грудка блебо курусса кине маннык наһа үчүгэй эт мен менен оҕонон көрдüm борустуой барыта борустуой киһиэхэ доступнай сараҕаллым эт тоҕо диэтэргин былаана били киһи барыта ылан туһанарын курдук гына уонна борустуой түн көрдөрүөҕүм эт онно начинка деген борустуой Оннун маннык ыарахан ийэм буолбатах. Ону таһынан буоллаҕына бу исписээнэ гириль бинаҕаллым. Дьэ бу гирили били хаҥа атаххан эрэр гирильһэ. Атаак буланы мин аха. Маны гыраллар да? Аха. Аха, маны мин туттубутум иһин балай да буолла. Мин маны туохха көрөөччү били, кытайдар аһыылар бат. Ону посаyan угаллар иин буолла. Аха. Вообще боегирип тоҕото диэн саамай үчүгэй диэн кини буолана правильнай питаниеҕа туохтуар хэт. Наклонностаах тоҕо диэрэгэ манна арыы уу хаар куппаккын. Бэйэтэ буһарар, бэйэтэ үрдүттэн үтэр, били туохтуур. Кэриэрдэр хэт. Аныгылыы эттэххэ, били халахатар диэбит курдуссар. Били бу манна син оҥорохпут. Бу аха уонна бу маннык Кирилл биһиэхэ бэйэбит улууспут иһигэр эмиэ биир улахан биллэр урбаанньыт Зинаида Семеновнаҕа баар. Николаеваҕа иһэ УЗИны баар. УЗИны. УЗИны. УЗИны. Улахана баар, кырата баар, онтон тиийэн ылаарын, туттаарын наһаа үчүгэй. Олох эрикиминдуйу. Мин туттубутум ыраатта билэбин эп ол иһин. Так, инде диэн туран билигин булаана биһи бу туппутун астах. Так, бастаан оччоҕуна билигин рулет уонна рулет уонна салат оҥоро бүттэ. Салат уонна Чэйдэр. Аһа, чэй. Чэй. Хеп чэй, сок уонна доруобуйаттан доруобуйаҕа харыстаныы диэн филе грудкабытын хайдах урулет оҥороро эһиэхэ түргэнник көрдөрүөм бэ. Так, хеп. Наһаа барустой. Мин мин тугунабын? Эн буоллаҕына миэхэ баһаалыста бу моркуобу аҥаарда уонна бу буспут моркуопеп отварной буспут. Отварной держи. Ага. Я ну Маны аҥаардаан бараҥын буруус иягын хэт. Хорошо. Дьэ уонна Так, мен буллаҕына манна кэпсэтэ эһиэхэ кэпсэтэ билигин аспытын Бу астыахха да рулет оҥороргутугар бу филиэни хайыгыт. Бу халапааннаах өттүнэн манна тутаҥыт. Үс игин чараас манна пылаас таһаараҕыт сөп. Баста. Мгм. Обугутукунан бараҥыт дьэ били туох бааргын батын били Маруся эппитин курдук туох таһар туохпутун ууран тураммыт быһабыт син эһэ мунурдум бу бастакы рулет бу барда аны быланы биккиспит барда эс иккиспитин гымма ди улахан улахан кэтитен орохто сөп үһүс бар батча бу икки даҕаста мантан үс тахқа кудуга ту кудук уурабыт уна Маруся кудуга эмиэ туох барбытын ууран туран туп тонкай гына маны быһабыт

Бу курдук туохтанан уже рулеттар баран иһэллэр манна. Ол онно чахылары биһиэхэ биэс биэс рулеттаҕа ыстар. Аны буллаҕына балара билигин хынньабыт сөп. Манна кэптэрэ уурдум. Уонна Манна уураҕын. Эт аны халапаан наада тэһэ. Анапааммыт бу маны ылыахха. Маннык кыратык уларсабыт игин һэп оҕолор һэп бу барыта үчүгэй баҕайы туохта туохта туох утарытынан диэн буолар. Утарынан аха утарынан били сириэстибэ туох баарына. Что под руки умеем һэп. Бу булана холобура чух. Аха. Бу бурдук ыллыбыт.

Аһа. Бу тэмтиллибэт даҕаны бэйэтин ону чараас, Аха, дальше, үчүгэй да? баҕайы, аһа, эчи халыннары бу Мгм. чараастары бэйэлэринэн барыаҕа иһи. Бу уже туохтан эрэбинэ? Аһа, Ким уже билэбэ? бардын. Көрүнэ бу. Манна буллаҕына, дьэ билигин мин начинкалыаҕам иһи. Ага. Мике начинкада тугуй? Бу этэбин дии, начинката оло борустур, бiri эппикир холодильник иһигэр баар. Тугу баар диye. Тугу баҕарар луоху-луоххутун сөп картошка кускус сымыт морковь сладкий перец то что ваша фантазия позволяет эшкиге мен хочу саала эгин свинина саалата эгин хочу эгин оны мен эһиэхэ бу туохтун көрдөрөбүн

тас өттө баар дии бу килибэчигэстээх өттө ону бу үөһэ өттүгэр гына хатыы бу билигин бу көрүү бу килибэчиэн быһытар дии сорох отто буллаана маны ис өттүгэр буолар ордук в смысле тутарыгар диэн ээ сеп форматын тутарыга аха ыллан хаалбатыннаа Оло барыш то дигине маны наһаа чөдүгүлэн эриен кэбиа О, просто

Араазы барытын сатаан барбаккабыт Оннук, оннук. Ол иһин били элбэхтэ астыыгы, бу сырыыга ону кытта, бу сырыыга ону кытта хайдах эбитий диэби куту буһаран иһэҕин. Мм. Аһа, уонна аныгы сырыыга оннук гынар эппин, маннык гынар эбиккин диэн били уопутун киирэн иһэр буоллаҕа дии. Киирэн иһэр. Оннук. Аха. Э, Э, бу иккиспит барда.

уже били подачата уже үчүгэй баҕайы бэйэтигэр мы бары стой бата мен маны эрийэ иһэҕин бүттэ эн орогун көрөн баран мунума дьон ма төрөбүн уонна бэйэн холобура төрдүн хантан дьаһыын мин буланы төрдүм дьигинэ уус алда оту мин олай иин оҕордахпыттан билэр булама ханаама хадьырым барыны диилэр бэдиэстээхтэр тоҕо диэтэргин мин урут оҕо сылдьаммына кэллэҕим дии биир кэккээн сылдьаммын мин уон биэс саастаахпар ийэм били ыалдьан бу дойдуттан уох буолбута

ийэбэ эдьиийбэр ол наар кэлэн баран үргүччү бүтэрэн маммын уже кэлэн хаалбыт уже барыта билсэн аха уже уо хэттэлээхпэр уже бэдиэстээх олохтоох олохтоох дугулаабыт уонна ол же уон хэттэлээхпэр манна кэлэн ол бэдиэстээхи бутовойга ити кимҥэ Шураҕа Александра Молленоваҕа ученик парамаахар буолбутум ыраазы куусканна киирбитим парамаахар куусугар ол хаҕана били курстарын ылаллар этэ ди үөрэххэ тарахмаахырдар билигин ити биһиги бьютеринабыт ыларын курдук аха оннук учениктер диэн токолку кэме туга бириэмэтэ уһун этэ үс ыйы быһа үөрэнэр үс ыйы быһа оннук үөрэнэн бараммын дьэ уже раз ол хаҕана химия иин диэн оннук маннык химка иин диэн игин оҥорор буоллахпыт ди отон мутаахха өлөр баҕайы биллээбитин ди Мытаахха мне баран олоро сылдьыбытым. Мытаахха онон өйдүүбүн өлүһүм. Аа, Мытаахха баран олоро сылдьыбытым. Мен онно ол Тугунан Онно мне били уже туох кудыкыртаам. Парамахар аха. Ай парамахарынан. Аха, парамахарынан да сылдьыбытым. Оскуолаҕа тустууктарга интернатка ночной тугунан баспотатылынан вели сылдьыбыт битуоти ночной туох дийлери.

Дьэ уону эдакие туох этэй дьэ ас астыырын туһунан кыратык кэпсии түһүөн дии ас астыыр дии ас астыыр буоллаҕына холобура биир эйиэхэ үчүгэй баҕайы туохтааххын дии Дунаевский диэн да Дунаевский это биһиги Дунаевский шашлыкпытын этэбисэ то дэтэрген буллаана биһи манна били тэрээһин буолла дааны шашлыгы постоянно оҥоробут биһи дьиэ кэргэн биһичи семейный бизнес итини хайдах аҕалаабыккытый ити бизнескитин Эчи буллаҕына маннык хептөкөр Аха. Оруолунньук. Бастаан биһиги буллаҕына бэрискиттэн атылаан аҕалаабыппыт, доставка соҥорор этибит. Онтон буллаҕына кыралаан тэрээһиннэргэ тахан атыылыыр буолбутун били спортсменнарга волейболист, футболист оҕолорго бараммыт суох, оннук маннык ас атыылыыр этибит. Онтуйбутун чөпөссипиэннэ улаатыннаран, эрбээтиннэрэн бараммыт аны тэрээһиҥҥэ шашлык да барыллахха диэбиппит паапалыын биирдэ аны ол аҕа бастакы шашлыпы баһанаатаҕа кырачаан баҕайыбыт сөп кэнники блин уже опутаран элбээтэҕэ дии уонна уже улахан туоҕа количествота да аха ол шашлыгын билигин сыалай улууһу сыалай улахан тэрээһини хатарбылахпытчыбыт да Биһи буллаҕына ол хаҕана бастаан саҕалыырбытыгар били билбэт буолахпыт дьэ. Иикайкаан аҕыйах балстуука шашлыктаах тиийэн наһаа үөрбүппүт ше анаабытыгар бастакы билигин аатаппай күлэбит ээ. Бу энерго бак киһиэхэ наһаа даҕаны аҕыйаҕа дибит эппиит тибэр барахсатта. Аха билбэт буолахпыт. Тали чипчике буола зато. О, ну биһи почете ен төһө болан билбэт буолахпыт. Биһи бэйэбит опытар бахпыт барахсат. Биһини кимде үөрэппэтэх буллаа ди. Онтон чэкэники онно бастакы били первый блин с комом диэбиккэ дылы бастакы туохпутун оннук ааспыппыт. Онтон уже билигин уже туох баар тэрээһиннэри барытын били ылан үлэлиир буолахпытчы. Үлэлии сылдьыбыппыт. Онтон буллаҕына Билигин ол шашлык кэнниттэн ол тэрээһиннэрбитин туох да онно дьарыгырабыт. Аха. Үчү семейно астыыт да? Семейно. Папабыт хаамай главное билигин моло махталбын тиэрдэбин кэргэммэр. Кини хаамай туоҕу бартын кини оҥорор. Күүстээх үлэтин хаамай таһааһына Оннук буолла. Саамай били илиибит, атахпыт, грузчукпут, сүбэһиппит, амаһыппыт. Кини ээх диэтэҕинэ дьэ ол барыта үлэ таххар. Мгм. Кини уох диэтэҕинэ мин тугу да кыайбаппын, көрөн олоробун эрэ. Оннук буол. Ааһа, онон олох били аҕабытыгар олох туохпут махталбыт муҥура уох, кини баар буолан кини тугунан дьаһайыытынан барыта оннук таҕыстаҕа дии. Оннук. Ааһа. Ити үлэ барыта холобура дьэ шашлыктан саҕалаан барытын бэйэтэ оччоҕуна уруккаттан ас астыыр буолбатах буоллаҕыҥ ол аата парикмахердыы сдьыбыккын туох баар үлэни арааһы барытын оччоҕуна аата парикмахера буоллаҕына мин оҕо сылдьан били парикмахердыыбын онтон буоллаҕына бэйэм

Ise мин буһардым буһардын онтон туугаллын мас ыллын умайа турар маһа онон мииҥэ батаран ньээстин уонна бу маннык наһаа шиамтаннанар диэн билигин да амтан биримээн эппикер баар эбитэ ол аата били копченый это биэрэ так амтаны аны болута туора үчүгэй миин буһарбытын онон мин даже ол иһикирдээбитим аайа

Манна көрө булут көрү бу бу бу ааданы бу манна куду моркову манна куду полота барыта бу кубикы ким диэн салаат диэтбити Бөҕүллэҕинэ Паназиарскай уже атын өйдөөбүппүн маны Дуня халаата диэххитин өппү уллүүбүн тоҕо диэтэргин соуһун уже бэйэм авторскай бэйэм билим мунньан оҥорбутум аты олох олох атын соустаах аһам төрдө төбөтө том дигине кытайдар аймахтарбыт киэнэ буоллаа ди Аны бу бэйэм лучше лучшины варианта туохтан эрэ мунньан-мунньан тараан үчүгэй баайы арыычыгыт аһа сөп хөкөк барыйа токо наха халынгын молох чараас кын хэ бere ыйдаҥардар курдук кына түргэн маата доли минут эрэ буһарабытча онно буһуохтаах ону бу ол бу салат буллагана Чаһаама иччэ биири эсиэ хаһан эрэ биир төрүттэлэр хакаас биэрбиттэр эһэ. Төрүттэлэр биэрэллэр, төрүкү да биэрэллэр били. Онтон мантан хамыһыйалар ин катаны баһаас сирдекие бетти бэлэмнээре дииллэр бу. Онно били биер бэлэмниибит. Аны биирдэ биир төрүттэҕэ дьыманы көрдөһөн оҥоттордулар. Онон бу салааппын оҥордум.

ким да билбэт диэбит курдук бэйэм эрэ били бэйэм бэйэбэр эрэ наан астыыбын иһэ бэйэбит бырааһынньыкпытыгар бэйэбит дьиэбитигэр Быраатыыр курдук бэйэм ырыыбын бэйэм эрэ билэбин диэн. этин буллаҕына желательно бу салаакка били үчүгэй баайы туох этэ мраморнай эттэр диэбит курдук лопатка шейка

Эп ол иһин этибин дии, маннык барыта үчүгэй баҕайы туох буолуохтаах, талыллыбыт эт буолуохтаах. Исписээнэ барыта квадрат буола курдук гына. Били киһи достойно сиирин курдук гына. Дэ. Бу бу бу холобура көрүү үчүгэй баата маннык бу квадрат кыннын дүү. Э бу билигин бу билигин де үчүгэй баҕайы бустаҕына бу аны этим буланы халахатан буһарабыт сы. туох да арыыга буолбатах да чон арыыга иһин буолбатах бэйэтинэн просто очоҕуна арыы туох диэн пыпы диэн артык хаһыпта оннук курдук ааха аны курдук эбит оннук курдук туох да арыыга иһин буолбатах ааха аны соуга буллааны туох буолар туох оливковай соевай соус буолар Ааһа, растительнай геин гыммаккын. Барыта хабахатыы. Бутуга эмиэ. Овощута. Эте барыта маннык быһыллар. Бу маны мин этин дигине били кыратык били бөһүйбүт экке гынаҕын. Очуона наһаа үчүгэй аккуратнай бэйэ шөбэйет буолаһы. Бай, арыча. Наоборот салаатынааҕар суоһун оҥоруута туох эриэхэбэй буолар һэ. Добротье. Этигэр олох үчүгэй болуокка олох этин форматын тутуон наада. Этин форматын үчүгэй маннык үчүгэй эт буолуон наада. Ол иһин олох специально были барда то чили отборный эт отборный овощи диэбит Күстэ уокка чаахалахата. Аха. Олох күстэ. Олох күстэ. Хобордохпутун иттэбит, ылытабыт. Ол урбаанньыт өттүн эттэххэ то биһиги дьиҥ ол үлэбитин үчүгэй баатык били э, туохтарга этэй тэрээһиннэргэ сылдьан онто билигин э, үксүн туохтарга маркеттарга туттарабыт аха маркеттерга туттаран ол основной туохтарбытын били туоte уопуска курдук бэйэбити бэринэбит тиэтаппытына маркеттарга туттаран бараммыт атын үлэлэри тохтотобут оны сайыҥҥы бириэмэҕэ били сааспыт чугаһаата Уже который бастакы сезоммутун арыйахтаахпыт. В общем, мы марта шашлычный сезон. Конец марта эгин болар обулу. То кыһына таарыттан уже хим бир улахан улахан терээһиммит уже кыһына таарыттан такка. Э, ону диэн эттэххэр бадааны быйыл топпут хайахта. Билин брендовай упаковкабытын оҥотторбуппут дунаевскай диэн шашлык дунаевский диэн тоҕо диэн этэргин былаана бэйэбит оло киидэни этинэн атыылаһан ол эппитин кырбаан ол эппитин бэйэбит маринадкатынан маринадтаан хотуоба шашлык буолбатах барытын бэйэбит оҥорон это хамнааны бэйэбит кенетеми хатасканнаатин хатаскай дии хатасканнаатин барыта бэйэ киэнэ болар Ону ыллаҕына ол ону оҥороммут били аҕалан оннук маринааттааммыт барыта бэйэбит кэнэ ол иһин Дунаевскай диэн ааттаабыппыт. Мгм. Короче, незаменимое хев, Мгм. незаменимое. Именно фирменнай бэйэбит кэнэ. Ол иһин ол били брендовай упаковка оҥотторбуппут шашлык Дунаевский диэн. Ону былырыын дьиҥинэ ыһыахха таһаарыахтаах этибит. Мгм. Аны ол били туохтаан хаалбыппыт, успейдаан кыайан туохтамматахпыт, таһаарбатахпыт ся. Бу кыһын баар этэ дии. А так баланы бу кыһын бу кыһын ярмарка выставка буолбута предпринимателлэр кэннэрэ онно буолбутугар онно дьэ таһаарамын били атыылаабытым. Э, ол упаковкабытын таһаарбытым. Ааппытын маннык оҥордубут диэн. Аха. Это быйыл предпринимательство ыла дии. Быйылга туох анаанаа бар? Быйылгы предпринимательскай гытым пока уруккубуту курдук ыдьахпыт, көрөн иһиэхпит дигине былааным элбэх баҕайы. Оннук бу. Аха, быланым мунук элбэ төбөбөр бары барта хамсыыр ону ити пока ити семейный тугунан иин туохтаан пока барта тохтоон тура. Аха, это аадьа баран иһиэҕэ. Күн былааннарбын һин биир олоххо киллэрэбин диэммин олох хаһан да эппиппин санаабыппын олох сиргэ буолга ыыппаппын Мин дии таһаарабын, олох төбөбөр тута сылдьабын буолуохтаах, оҥоһуллуохтаах диэн. Аха, санаабыт ити турар. Ааха. Сымар бөҕөтө буолла. О, олох куттаным, эти наһаа сүдү буһа турар, һэ. Ити пиэрес куттун, туус куттун. Куттун. Барыта нагалаат. Анын биир диккилээхпин эмин, һэ. Ас боҕото астыыбын, астыыбын, астыыбын дии. Уонна буоллаҕына аспа хаһан да амсайбаппын. Бастакы киһи иһиэн көрөн баран туох эрэ диэтэҕинэ дьэ Дьамсайаҕын дуу? дьамсайабын. Ким эрэ иһиэн баран ээ сөп диэтэн аа чэ даайы диэтэҕинэ биирдэ ээ сөп диир. Хаһан даҕаны маннык диэн били бу маннык олох

Олох үөрэнэн хаалбыппын диэн буолбата төрүкү төрүкү бэйэбин өйдүөхпүппүн оннук э, оннук олох. Олох барыта хаһан ким эрэ олорон иһэбитин кэннибит хайа хайдаҕай туга бэбиллин диэбит көрөн үчүгэй дииллэр аны. Ол иһин олох хаалбаппын хаһан да умсайбаппын барыта маннык бар. Да, билин эппит ити хаарламмытын тугун үрдүгэр харааз кутобутту.

Универсальнай буолбатах, туох диэххэ. Вот перес арааһа диэн тут, перес барыта биир аһыы буолбатах. Аһыылаах амтана миятынды. Оо, эни оҥорогор эни били суохтугун, подбордугун. Кини остарай дамтаны биэрехтээх, серианай дамтаны биэрехтээх. Били кинини вкуһа со всех сторон тулята. Сыта не бар бата. Бата бар, а чего? Били паназиатская сыта бар.

кыратык туорапаназиатскай были холбуоххун баҕардаххына да аха ити переһылаҥы маным кияһа очоно бэйэтэ уже атын ас буолар аха уже такие мин туох тиһанан кэле эн холобура ас астыыр киһи боллаар дии ону холобура бия маны туох диэн баара хаамай хаамай диэн баар хаамай улахан хаамай кыра хаамай уһун хаамай устук диэн диэн холобура ону холобура эйиэхэ оннук өйгөр ас астааҥа хаамай хаамай диэҥҥэ ханнык суомит өйдөбүл баар да холобура. Хаамай туох эрэ хаамай уһуннук астаабыт дуу, хаамай улахан туора былыытан оҥорбут дуу. туох эрэ хаамай саамай диэн диэ. Бу эппит бу кыдьыгыраан хадьыгыраан бүттэ көрүн ин бэйэтэ бу кытарда. Үчүгэй бай буола бу сарылыы сылдьа. Бу гэбээдинэн же маннык буолар. Үчүгэй баҕайы бэйэтэ маннык тохтанан хаалар. Манна бэйэтин суоһо таҕыста барда бэйэтин кэнэ кэллэ. Маны буллаҕына Аны кутаайыһыахха, суога суога хааллым бу суогар билигин эти туохтарбыт Олорбутугар. аха билигин моркову быраҕыппыт Бастаан моркову быраҕан. Хорошо. Ону саамай саамай диэн онтон саамай саамай өйдөөн хаалбытым диэн э, Кутарым да. аха бэйэм да дөбөппүн хэр Аха. саамай өйдүүр дэ туохтарым эбит одноклассницаларым иһэ кып-кыра кылааска диэн төрдүскэ ким быһыылаах арай одноклассница булаатан баран биирдэ юбилейга көрсүһүү буолла ону биир одноклассницам кэпсиир евдокия дии оо диибин өйдүүгүн диир һэ мин биһи эһиэхэ мин эһиэхэ төрдүс кылааска оонньуу тиийбитим диир ону оонньуу тиийбиппэ да мин эһиэхэ ас астам диэтин дии һэ дьэ буонан ыры түргэнник хобордоохо

Бэйэм как себя помню, наадыйы маннык били сатааччыбын, хайыы сатааччыбын, наарбатын оло сыттыы сымардыы сыдьабын. Сыттыы мардыы. Барытын оло өҕөйөн көрө сыдьабын, мантан оло бэрэбиктэлии сыдьабын диэбит курдуга. Ону ол самай-самай чоол өйдөөбүтүм диэн ол кыра сыдьан оннук кыммыппын хаайдааха букпут. Көрүнэр бу маппыппыт эмиэ көрү. Эмиэ маннык кырытык халаһата бэйэтэ манна. Олох күүстээх арадыска туруохтаах быһылаах дии. Аха

Ити уже из чего-то барыта таххан иһэр былаан. Инник уже копилка. Онто кэнники ити улахан бураммын көрдөҕүм дими. Аха. Ухааны игин буһардахтарны никналлары. Аха. Ойурамтанын биэрээри. Аха. Именно. Эти эти буланы холобура уже бэм уже бэм бэм оҕо дахпыттан тугум оннук. Оны үйден абып бүгүн анан келдим. Хатай дәңге бит.

Киһи хайыырабыт, балыкка хайыырабыт, эмискэ баҕайы эһигэйдэрин олох балык киһиэхэ наһаа күүскэ баҕайы. Аны саайраны арба даҕаны ити атыылаһаҕыппат дии. Ону буланы анан эмиэ секреттээх, ити эмиэ кыратык туохтаах биирэ этэбин иһэ. Балык кэнсиэрбэтин уопсайынан атыылаһарга били годнаһын көрүөххэ наада халы. Ити кэнсиэрбэҕи дүгэр маннык ханнык биримэҕэ даата изготовление бэчээттээх. Ону мин холобура сааскытын ылбаппын. сааскы сезон именно күһүҥҥүнү ылабын күһүҥҥүтэ эмис эмис буолар минньигэс буолар вот сентября хаалаан оннуктары эрэ көрөн наана атыылаһабын онтуйан өнөк үчүгэй буолар сөп сөп сөп сааскылар уже февраль игин ыйдаалар игин уже били атыттар аха уже были попула дьоҥҥо бастар аҕыйах кэм иһигэр элбэх биллибит аһы оннук ону холобура эти мин балыгы үчүгэй били тугу балыгы сии үөрэми киебыһынан кыратык сүбэ биэрэбин иһин диин аннык курдук ол холобура биирde арбадаҕаны кэпсээҥҥэ тиэйдээн кэллим дурсууга олордохпутуна дорожникка

А, ну есть. Ну сколько хотите, Юлечка Щебарь. Ага. Она. Сколько там есть? Ну, когда, ну вот то, что стоите. Все, давайте, дети. Онон кыстабытым. Майя Игорова. Öbürü küçüğe yetelim. Hoşça. O именно күһүнгү болу болар. Ага, сезоны күһүнгү. Кэлбит эбит, оны оны күлер оны не ди.

үрдүгэр ууран Оннук онон холобура ол балык өттүнэн сааһырдах оннук. Оннук эбитти. Ол киһи суохтуур э. Балыкка киһи хапырыстыыр этэ кэнсиэрбэҕэ. Ороҕо били туохтар игин түбэһэ аалаллар. Дьону мүҥҥэ игин ухааҕа иһин туттаҕын. Үчүгэй. Ити саайаранан миин оҥорорго игин үчүгэй бааты бигини ухаа үчүгэй баатыгын суохтуугун ээ. Томатнай пасталаан иһин оҥордоххуна иһин үчүгэй баа буларан. Бэйэтэ рацион буолу. Саайра миинэ? Саайра миинэ. Мгм. Томатнай Бүттэ да бу? паста. Аха, аха, булу. Фаршированный луктан иһин хаятакка үчүгэй баа болар. Оччоҕуна мантан аһаасыттан шашлыкпыт эмиэ оччоҕуна иһин биир тахсыа диэн эрэнэбит буоллаҕыт да? Дьэ ол олох үһэ. Уже администрацияларым уже бэлэмнэнэр, үлэһиттэргин иһин билэ мунньа турар, тахсаргын уже кыһына таарыыбыт иһин чугаһаата, быраһаанньыттарбыт чугаһаатылар өйдөтүйэ, хайдаххытый? такыаххыт туо иһин диэн билсэһэ дьыыппыт эбиһэ пуллаади диибин хаа уже так биһиги то папабыт этэҥҥэ кэминэ билигин эмтэнэ сылдьабыт ото папа конечно үлэлээбэт но он все равно хозяин дома детигэр олорон эрэ төбө барытын салайа олорор дьаһайа олорор

Ээ, бүгүн гына диэбэтэҕэ, маһы умай бастаан ол кэннэ били мас уматар маны дьааһыгы оҥорбута. Мгм. Аһа, оттон дьааһыгы умайар буолла, э, умайбыт күн кэлэр буолла диye тубустубут, Мгм. наһаа үчүгэй буолла. Аны буруоҕа чачайабын диэн буолла. Аһа. Аны аны дүүлүүр наада эбит диэн буолла. Аны ол кэмҥэ Рона мин ити э, уколи шашлычник баарбата куоракка били сыһыытынна гына. Мгм. Киһи барыта федерирэ. Мгм. Ол коллегын бэбиэт иһинэн ааһан иһэн наар кэпсэтээччибин ити Гульнарайын үлэһиттэрин иһин кытта маны билсэбит. Онно эрэ биирдэ ровно мин онно киирэн шайдыы олордохпутуна Коля бэйэтэ кэллэ. Хаа привет Коля иһин диэтэ. Мы теперь коллеги иһин диэтэ кыратык кэпсээтим хонуммуттан. А давай Коля моего подбери научи немножко иһин диэтим от себя иһин диэтим.

Киһи олох атыннык хайыһы дьибит эппитиин диэнчэ олох уопсай процеһын улахан улахан туох булар олох тугу олох алдах булаады диэнэ били секреттэрэ диэби кудата жагаш дьоннор туоттар бах болопуттара аты били үөлөн тохор буһарбыт дьоннор онон били папаны хаятла папа де де де де били ылынан диэби куду жалох астыннаға үөлбүтаға аха онтон кэлэн баран аны ханныгар быраһаны кэтэ

Идеале оннук. Мин хасан бырааһынньык буола-буола бүгүн оҥоробун холобура уонна хоннорон баран уунар үчүгэй буолар. Онно били амтана дьоно сүүстэннэ. Бу турдун көрдө бу. Хоннорбатар доҕолору киэһэ буолар буол ки хасыр да оҥорон баа кэтэһиннэ. Аха. Бэтэ. Оччо даҕаны хинди деп була ди. Онно мас эрдэрдэ оҥороо эхтахтар Ата бу оҕурсуу да? Ити оҕурсууну манна эмиэ кутаа эһэбит. Бу кырдык итиитэ тура түстүнсэ. Тура түстүн биһи былаана билигин туохта хайах. Уй, суоста. Суоспутун дьоҥодохта. Иннэ гынан папабытын оло били хаамай-хаамай биһи дьиэ кэргэҥҥэ тутаах киһибит. Онтон билигин ити ыалдьан хаалан кыратык туохтуур ыалдьан хаалла. Ты кыратык булу дулаханнык өрүллэ да буолла биһи анаабытын урбаппыт. Аа, төһө кыһалларынан эмтии сатыыбыт, төһө кыһалларынан кыһалла сатыыбыт, көрөбүт-истэбит. Кини эмиэ барытын дьиэҕэ олорон барытын хонтуруоллана олорор. Барытын ыгылыйбыйын чикини уоса доруобуйата туочаха стабильно. Биир кэм сылдьар. Аха химиятин иһэр, химиятин барар. Химиялаах даҕаны дьоннор уһуннук бараллар диэн. бэйэҕэ санааҕытыттан бэйэҕит укуттан онон үчүгэй тэҥҥиттэн билигин күн күн тыкта олох салҕана паапаҕа үнүрүн абынаан били туохтаатым ээ стимул оҥороммун сибэкки ылан биэрдим тыыннаах сибэкки аа үчүмэнэ тоҕус төбөлөөх кып кыһыл хардаан ордук сибэккиһэ уонна паапа этим папа бу сибэккини күн аайы манна уу кутаҕын мантыгын биэбэрдиигин эн олорорун тухары кини олорор диэн Кини эйиигинэн тыынан олорор, онон эн итинник көрүөхтээххин. Хөп диэбитэ уонна тута садаайа бара-бара ууһар. Чэр аны соуспутун оҥор мотивация. Да, билигин бу соуспутун оҥорусса. Чэ, быһа холоонча бу икки гин остолу ложка барда быһылаах. барыта эмиэ нагалааш бу кунжуппуттан бу буллаҕына маны аны сэрэнэн туттаҕаса бу наһаа насыщенный амтаннаах специфическэй соҕус эрбээн куттахына аскын буортугунар ол иһин олох сэрэнэн куттаҕа сөп холобура аҕыйахтыы хаапыла диэби куду сөп көрдөххө төһө хаапыл манна аха бу бу биир кэккэнчэ икки үс

Ложка һап Биир солунуй. һап булу. Биир солунуй ложка. Биэс ложка. Сөп. Туспутун кутабыт. Эмиэ быһа холоон. Чайная ложка буолла дуу? Буолбата быһалаахтык. Аха. Уонна бу маннык перех олох тутта үөрэнэн оҕолор. Бу молотый перех син ана э, аатыгар баар молотай диэн хэп тоҕо диэтэрген баллаҕына э, бу горошигы кини молотии гынар была ди и за счет этого сип-сибиэһи сыта кэлэр. Хата дии. Сип, главное сибиэһи сыта кэлэр. Кини онно саамай кууһа онно хатар бу дьиби үлтүрүйэн кэлэр. Бу оскола били төкүнүк перес короче. Төкүнүк аха иһигэр горошкара. Ону душистай диэн баар ити маринаттыылларыгар туттулар. Оннуга иин ылыман ол онору бөдөҥ ол манна кэйэн дириппет. Специально мелкайдар баалар маннык бутырскайдар манныктарга киирик. Маннык қағын нөңө тутан көрөҕүт. Мелкай болар хат. Түрі быһыта галлабат.

Бу манна буккулуннаҕына кини атын дьүһүннэниэхтээх дьиҥинэ иһэ идеале. Отвар аны чесногун кутабыт манна иһэ. Чесногун кутабыт. Коричневай с- зеленоватай дьүһүннэнэр. Көҕөрөр дии. Көҕөрөн хаалар ааһа. Хайдара олох атын дьүһүннэнэр. Ити кунжута биэрэр да. Олох билбэтим манна химия бөҕөтө быһыла бэйэтэ туһунан бэйэтэ туһунан туора выражение бары быылаһа короче бэйэтэ туһунан процесстааҕын аха наһан тирэһини олох бу дьөгөрүй болох атын дьүһүн буолан хаалар туох кудук буолла дибили били соустар бааллар бытта карамель а буба карамелизированный кудук кисло сладкое киэнин курдук бу маннык бу өссө хойуу көрүй бу маннык курдук буолаалар һэ бу соус аха маны туһунан оҥороҕун сэ аны буонна бу эмиэ вкуһа барыта бэйэҕиттэн тутулукта бэйэҥ хайдах өһөбүлүргүттэн оҥороҕун тууһун переһин туух хайдах утаргыттан һэ Дэмин били да үчүгэй били бэйэн сегретин ингредиенти дьэбэ аны бэт баччаны куттум һэ арыча били амтаннаах оҕускындым аныгы дьоннор арыча амтаннааҕы хигип булу арыча амтаннааҕы бо уже это уже сразу же Симиэс бульдог с носорогом диэн. Айуй. Наһаа үчүгэй дьүһүннэнэ көрү. Дьүһүннэн оҕо үчүгэй бэ буллаһа. Аны буланы маны бардан хааһуудун манна хаһан да куппаппын сеп болар. Барыта бу нөҥүө бар. Соһун кутабын. Барычу туохтаата. Били сойдо. Итиити итиитин паара итии таҕыстаҕа дии. Маннык бу. Мускүйдэ. Маннык кутабыт. Да, все. Онон кэбис. Мэрэ, маны көтөрө хынна. Да. Бу процесс бутун да маннан биин кут просиживай. Э, кини бу холобура да не халам балам маннык бу бу эпикке дылы тугун куппаппыт чисто суоҕара бара кини барыта тайынна барыта барда уже туохтанна нет ага ыгайабит олох онно кэлэрэ барытын ырыабыт тэрэр булбутун аһаҕаламмыт маны мантыйбытым булаана били хаһан эрэ эмиэ телевизорга көрдөрбүтүм эһэ туохтар диэн эр этэ сүүтүк сүбэлэр диэн ымбыкаҕа улууруна манна кэлэһэдэнэ специально все ол эмиэ миигин устан барбыттара сүүтүк сүбэлэргэ киллэрбиттэрэ бу сүбэбинэн мин туох ылбытым дии пароварка бастакы место ылбытым анаа плюс хаһыакка Били лайфхак бастакы модата диэн һэ лайфхак. Мин усанан ирдикиеттен лайфхак күннэрэ. Онно бунаны бу луук кэннин хаһан да быһыман диэн сүбэлиибин сөп. Луук кэннин хаһан да быспаккын именно манны хыджат. Кини манны тута хыджахта. Быһар кэмгер һэ. Быһар кэмгер. Быһар кэмгер кини тутулла хыджахта. Ол иһин кини именно за счет этого ыһыллыбат Ол иһин барыта били манна холо сап куду барыта манна туонка туонка туонка барыта барар. Ылла хаалбат. Ыһыллыбат тутан маан турар кини. Обычно түөрэ бараалааччыын. Аха, бу улааны кини балааны манна холобура билигин бу дьүбү төһөнө баара ман туонка быһаҕа. Э? Төһөнөн туонка быһа бу тутаатар. Аха, тутан маан турар бу холобура һэ. Нык. Уонна бүтэһигэр кэлэн бу умса быраҕаа һэ. Уонна маны эмиэ маны алаһаан баатын алааһаан бүттэ. Сеп, бүттэ. Все, бу кэннэ бу бу да хаалбан. Бу. То что осталось. Маны буланы наһаа жүдү манна баҕаран улаахпыт. Бу салаакка лук бу холобура инне ортото баар дии. Хаама үчүгэйэ бу.

Буолан эп гынан баран. Наата буолан эп гынан баран мен мен туогум оннук мен мен мен холобура аспар оннук эп. Ман олар не чөбәте буккуйа. Бу чот туллан бүтте. Эди бүтә. Ол мана булан аха шүдү муну буккуйа бут. Олланы манна турдун он. Основной буруйдуулар булбустулар. Бичээккэбитин уларыттыбыт да. Раз. Раз атын бичээкки эти тыыппыт, чэйи тыыппат диэн. Эбит, аха. Онон билигин аны чэй битиэ киирэбит. Дэ тугун алтый? Аны чөбөсө кыбыжымалка хаһан эрэ телевизорга былыр, былыр быраата уонча халаата булу бэримэни э, сакааска диэн телевизорга били хакаачыллар батана омнукка бу кэлбитэ э аны хакаастаан ылбытым аһынан лимонун ардаатыбыт бу лимон баланы биһи имбирдээх лимоннаах суох оҥоробут сөп бу баланы ровно билигин сааскы тумуо кэмэ күһүҥҥү тумуо кэмэ короче бу били вируснай иин кэмнэргэ ынырык үчүгэй сөп Не то что вируснай кэмнэргэ, уопсайынан иммунитет туоҕар олох көтүбүрү ковид кэмигэр диэн биирдэ иһиэнлим, онно иһиэнли диэбигэр кыламалылар аҕайытыбыт. Ол кэмҥэ ровно Кореяттан Сардаана диэн биир билэр кыһым кэлээдьибитэ. Ол кыстын иккиэн үлэлэспиппит, кини Кореяҕа институтка үлэлээбитэ. Аны кини буолаана миин кытта эмиэ асатыы үлэлэспитэ. Ону манна кэлэн миигиттэн эмиэ ас боҕуталаан, сүбэлэтэн, ыһыахтыырбытын иһин, шашлыктыырбытын иһин барытын устан киинэ уонна кинигэ диссертация хоруйбута сахалыы төрүт ас туһунан диэн. Онно миигин көмөлөһүннэрбитэ алхардаана маннаан бэдистээх кыыһа Өлмэнцева хардаана эһэ аха ол кыыс Кореяттан кэлэн баран миэхэ били ас астыырбар ыалдьыттыы киирэр буллаа дии диэбэр ас астыырбын көрө киирээри наһаа сүдү маны кэһии оҥостон кэлбитэ Стеклянкаҕа маннык кырбаммыт лимон уонна кырбаммыт маннык имбиири шүөбээтик оҥорбут, саахардаабыт сироп оҥорума киллэрбит уонна этэ биһиги Кореяҕа маннык наар били доруобуйабытын бөҕөргөтөн маннык наар иһэбит диэн. Бу имбиир диэн туох да? Силис курдук көрөбүн. Аһа силис сөп. Хортуоска курдук силис курдук һэ. Үрүҥ иһэ буолаахтыы. Аха. Э, кини буллаана били острой баҕайы. чеснок курдук гынан баран пряный чеснок курдук аһыы абаһыамтаннаах ону кини миэхэ омнугу били кэһиилэнэн угастыы гынабын эһэ манныгы оҥостон иһэр буолун диэн миэхэ бэйэтэ били маннык оҥорон киллэрбитэ кореяҕа маннык оҥостон иһэбит диэн онтон ыла ол кини онно миэхэ хамсатыаҕыттан онно били амтанын билиэхпиттэн олох биһи дьиэбитигэр быстыбат суох

Так, сахарбыт рапинат. Кут-кут, элбээх кут. Били Э, Бу туоҕа курдук буолар да сироп курдук. сироп кудук олохтаах ааһа. А, сир. Э, Ону били итинтэн билиниини ньыһыйыахпыт, хаҕара хаалла. Э,

Ух ты! Көнөтү бабаны гириир аппараты ылаҥҥыт дьаатыйа туртун, ынырык үчүгэй. Хорошо. Манна өссө арыыта да, уута да уһуох, манна картошка фри манна үчүгэй булар. Ыча билигин бу иһиппитиэралан урабыт. Аха. Бу бу иһитин булар эмиэ Туох муода иһитей чүй баай. Бу буллаҕына усаайба атлаа сабахтар кэннэрэһэ. Бу буллаҕына Николай бэйэтэ били форум предпринимателя бу күүһү манна кэлэ сылдьыбыта. Кэлэн манна эмиэ мастер-кылаас иҥин көрдөрбүт. Ону мин киниэхэ көмөлөспүтүм. Онно аттыгар туруммут маннык астаабыппыт иккиэн. Онно маны сервировкаҕа диэн илдьэ кэллээди бэйэтэ. Дьэ манна мутукчатын иҥин уура уура астаабыппыт. Бастаан эппитиккэ Николай миэхэ маны бэлэт таарий дьиэсэт.

баҕаһынааҕын баһаалыстатиит күндү улууһум олохтоох ыалдьыттара олохтоохторо бука барыгытын улуус улууспут республикабыт чүөчэлэрин кыргыттарын күн күбэ ийэлэрин эбэлэрин кырачаан сиэн кыргыттарбытын бука барыгытын тиийэн кэлбит сааскы бастакы восьмой марта бырааһынньыгынан эҕэрдэлиибин бука бары доруобай буолун ыалдьыман главное доруобуйа билигин Аһа, уонна дьиэ кэргэҥҥин кэрэтииллээх эйэлээх олоҕу. Эп, уонна ол курдук этэн тураммын, э, бу биһиги бүгүн көрдөрбүт аспыт продукциятын барытын тэтим маҕаһыынтан ыллыбыт, чүөбэй туохтаах барыта туох астардаах игин. Аһа. Уонна буоллаҕына эти то биир улахан биһиги биллэр урбаанньыппыт эмиэ Зинаида Семеновна Николаева ити Гирилэ, Гирилэ инник, инник Гирилэ ылан бу курдук биһи курдук мин курдук туһаныҥ диэн ыҥырыыны биэрэбин диибин. Аха. Вот. Уонна манна минньигэстик аһаан, бырааһынньыкка маннык оҥостум. ыйытыы бар буоллаҕына, чэ мин нүөмэрим бассааппарга баар, булаҥҥа тыйдалаһарын сүбэлээн биэриэҕим. Кэди курдук Евдокия ааспытынаа үчүгэй астаат, кэлин манна биһиэхэ ыалдьыттаабыккытыгар барҕа диэн махтал уонна эйиигин уонна бу көрөөччүлэрбитин, кэрэ аҥардарбытын барытын бу хааска бырааһынньыгынан итиитик-истиниигэ аҕардалиибит. Оннукпун эмиэ эҕэрдэбин тиэрдэбин. Уонна ааспытын бырабылыахха. Бырабылыаххайын. Наһаа дьыалах сыта маарыҥата миигин хөп оҥордо. Кыргыттар бука барытын кээнниэр хааска бырааһынньыгынан. Аһаа, О, күндү көрөөччүлэрбит бүгүн Евдокия Афанасьевнаны биһиги биһиэхэ кэлэн ыалдьыттаабытыгар махтанан тураммыт уоннаабы аан дойду дьахталларын күнүнэн эҕэрдэлээммит бу сибэкки чөрбөтүн туттараргытын көмүллээн Спасибо сибэккини большое. биһиэхэ урбаанньыт Никита Винокуров твои цветы маҕаһыын бэлэхтээтэ. Спасибо, Лорен. Канарин.